Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студиядә Альбина Вәлиева, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Түбән Камада сиреналар яңгырады. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итү системасын тикшерде. Сораштыру нәтиҗәләре Химиклар проспекты белән Бакый Урманчы урамы чатында көйләнүле юл киселеше барлыкка килергә мөмкин. Яшьләр җыелышы. Беренчеләр хәрәкәте активистлары Оҗаган уенының муниципаль этабына әзерләнә. Бәйрәм белән котлады. Сигезенче киләсе бәйрәм белән котлыйм. Вольные распевы ансамбле солисты Татьяна Патрикеева концерт куйды. Спорт сөючеләрен берләштергән ярыш. Каракүл күлендә трейл форматындагы йөгереш узды. Татарстанда сиреналар һәм тавыш көчәйткечләре яңгырады. Гадәттән тыш хәлләр булган очракта халыкка шулай хәбәр итәләр. Бүген исә борчылырга сәбәп юк. Белгечләр хәбәр итү системаларының Эшчәнлеген тикшерделәр. Түбән Камда бер үк вакытта яңа комплексларны да сынадылар. Егерме җиде җайланма автомат рәвештә штат режимында эшләде. Якын арада тагын шундый җиде комплекс барлыкка киләчәк. Модернизация авыл җирлекләрен дә колачлаячак. Теманың дәвамы алдагы материалда.
Көндезге тынлыкны сирена тавышы боза. Түбән Камада тавыш көчәйткечләре төгәл 10 сәгать 45 минутта кабызыла. Барлык 27 яңа җайланма да сигналны автомат рәвештә һәм штат режимында җибәрә. Тикшерү дүрт минут бара. Яңа комплекслар республиканың автоматлаштырылган хәбәр итү системаларын модернизацияләү программасы ярдәмендә барлыкка килә. Март ахырына кадәр тагын җиде җайланма кайтарылачак. Икенче этап барышында Түбән Кама районының авыл җирлекләрен дә колачлау планлаштырыла. Самое главное, в момент сирены, это покинуть Сирена тавышы вакытында открытое иң мөһиме, пространство, ачык помощь урынны организовать ташлап остановку китү. финансовой Бу, координации якындагы пространства сәүдә үзәкләре һәм җир асты паркинглары. Сирена тавышы ишетү белән телевизор яки радионы кабызырга кирәк мәгълүматны гаилә әгъзаларына һәм күршеләргә җиткерү сорала. Бу вакытта тынычлык саклау мөһим, ди белгечләр. Мондый тикшерүләр елга ике тапкыр, март һәм октябрь айларында үткәрелә. Гөлия Нигъмәтуллина, Александр Халин, Булат Зиһаншин, Интеръяңалыклар.
Химиклар проспекты белән Бакый Урманчы урамы чатында көйләнүле юл киселеше барлыкка килергә мөмкин. Әлеге участокта хәрәкәтне ничек оештыру мәсьәләсе шәһәр мэры Радмир Беляев тарафыннан социаль челтәрләрдә үткәрелгән сораштыруда күтәрелде. Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча, түбән камлыларның күпчелеге биредә светофор белән көйләнә торган кисеш булдыруны хуплаган. Бу үзгәрешләр транспорт агымын җайларга һәм шәһәрнең бу өлешендә юл һәлакәтләре санын киметергә мөмкинлек бирәчәк. Бу сорау белгечләр үткәрәчәк анализ нәтиҗәләреннән соң хәл ителәчәк. Шәһәр мэры үзенең Телеграм каналында шул хакта хәбәр итте. Беренчеләр хәрәкәте активистлары Айҗаган уенының муниципаль этабына әзерләнә. Ярышны мәктәп укучылары үзләре оештыра. Бу аларның беренче тәҗрибәсе. Уен ничек узачак, кемнәрнең катнашуы көтелә, бу хакта яшьләр җыелышта фикер алыштылар. Әйтергә кирәк, Илдус Садыйков исемендәге Беренчеләр хәрәкәте йортына йөрүчеләр биредә үз сәләтләрен үстерә алалар. Бу эшчәнлек Яшьләр һәм балалар милли проектының төп максатларына, яңа мөмкинлекләр тудыру, мәктәпләр төзелешен һәм ремонтлауны хуплау, педагогларның квалификацияләрен күтәрү, яңа укыту методикаларын кертү һәм уку өчен уңайлы шартлар булдыруга туры килә.

Вольные распевы казаклар ансамбле солисты Түбән Кама хатын-кызларын сигезенче март белән котлады. Татьяна Патрикеева Халыклар дуслыгы йортында концерт куйды. Бәйрәмгә милли оешма вәкилләре чакырылды. Форсаттан файдаланып, кунаклар Түбән Камалының картиналары белән дә таныштылар. Күргәзмәдә төрле техникада иҗат ителгән рәсемнәр тәкъдим ителде.
Таныш булыгыз, Вольные распевы казаклар ансамбле солисты Татьяна Патрикеева. Түбән Камала моңлы һәм күңелгә үтеп керерлек совет чоры җырларын башкара. Җырчы Түбән Кама хатын-кызларын 8 март белән котлап, концерт куя. Гәрчә җыр белән лаеклы ялга чыккач кына кызыксына башлаган. Шулай да телевизион тамашада да катнашу тәҗрибәсе бар. Өч ел элек республика данын яклап, федераль каналда чыгыш ясаган. Бүген бәйрәмдә дусларын, якыннарын куандыра. Үзебезнең барча хатын-кызларыбызны, әниләребезне, бәбиләребезне барсын дагын 8 киләсе бәйрәм белән котлыйм. Татьяна Патрикеева һөнәре буенча рәссам. Кунаклар Түбән Камалның картиналары белән дә таныштылар. Күргәзмәдә төрле техникада иҗат иткән рәсемнәре тәкъдим ителә. Гөлия Нигъмәтуллина, Гөлназ Җаббарова, Максим Липин, НТР Яңалыклары.
Юеш кар, көчле җил спортчыларга киртә түгел. Каракүл күлендә трейл форматындагы йөгереш узды. Ярышның үзенчәлеге шунда ки, ул боз өстендә үткәрелә. Россиянең дүрт төбәгеннән һәм Татарстанның уналты шәһәр-районыннан килүчеләр ике дистанция сайлый алдылар, Биш һәм унбиш чакрым. Бәйге Түбән Камада икенче тапкыр үткәрелә. Аның максаты, спорт һәм сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау, ди оештыручылар. Барлык катнашучыларга истәлекле бүләкләр һәм медальләр тапшырылды. Иртәгә Рамазан аеның унбишенче көне сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. Бишенче мартта, пәнҗешәмбе көне кояш алты сәгать ундүрт минутта чыга, сәхәр, дүрт сәгать унбер минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу унҗиде сәгать егерме минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын!
Сагынып көткән олы кунагыбыз Рамазан ае җир өстенә аяк баса. Рамазан айлары мөбәрәк булсын! Сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу алейһи вә сәлләм әйткән, Мөнафикъның өч галәмәте бар, сүз сөйләсә, ялганлар, вәгъдә кылса, вәгъдәсендә тормас, Үзенә тапшырылган әманәткә хыянәт кылыр.
Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн бердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, хәерле кичләр сезгә!